Nau mai hoki mai ki te pānui tuatoru um, i tā tātou pukapuka nui, Te Rātaka a Tamahungongoe. Nā Jeff Kearney i tuhia, nā Hēni Jacobs i te reo i whakamāori. Rāmere, i te kura i te rangi nei. Ka wehewehe mātou ki ngā rōpū mō te pānui. Kāre rātou e kī mārika mēnā kei te rōpū hautupua koe, kei te rōpū ngāwari rānei. Engari, me titiro noa ki te uhi o ngā pukapuka, ka tohaina. A Einstein i a ia e ohi ana. Ka bu a Bink. Nōku ka rongo kei te rōpū hautupua au. Ka pouri au i te mea ka nui nō ake ngā mahi. i ngā whakamātauranga i te mutunga o tērā tau. Ka whai au kia kuhuna au ki te rōpū ngāwari i tēnei tau. Ka nanao ake a Pere i te pāpū pāpē, te pukapuka, ā, ngā mahi He hoa piripono a Māmā me te tumuaki. Nō reira, nāna pea au i raru ai. Kua noho anō au ki te rōpū hautipua. He rite tonu te kī ake a Māmā he tamaiti kakama au, engari, kāre e urupū. Hoi ano, kotahi pe te mea kua ako au i a Roderick. Me whai kia hakahaka nga tumanako o te tangata mou, kia miharo ai i te iti ka tutuki i a koe. Roderick! Me tango to torou iti paruparu i te tēpu kai i mua i taku hokinga mai i te mahi. Horu. I muri iho, ha! Ka pai. He pai tonu pea kāre i tutuki taku nuka kia uru au ki te rōpū ngāwari. E kite au i ētahi o ngā tamariki ka bu a bink. E huri kōaro ana a rātou pukapuka, ka mutu, kāre pē i mōhio i te pērā. Rā horoi. Kua mutu te wiki tuatahi o te kura. Ka moe roa au i tēnei ata. Ko te nuinga o ngā tamariki ka oho moata i te Rāhoroi ki te mātaki pakiwaituhi, ki te aha ake rānei. Engari, au, heoi anō, te take e ara ai au i ngā rangi whakatā, i te mea ka tae ki te wā e paepaeruaki ai au, i te piro o toku ano ha. Hah! Ko Tamutamu! Ko tetahi mate ka oho a Papa i te ono i te ata, aha ko ko tehia rangi o te wiki. Kare ia i aroha mai ki ahau e whai ana i te mahi pai ki a au. Pera i te nuinga i te rahoroi. Hū! Kāre aku mahi i tēnei rangi, nō reira, ka haere nō au ki te kainga o Rowley. Ko te tikanga, ko Rowley taku tino hoa, engari taihoa pē tērā, hū, ka rerekē. Mai i te rangi tuatahi i te kura, kua karo au i a Rowley. i te mea i mahi ia i tētahi mahi i riri ai au. Kua mutu te kura, e tangohia ana a māua mea i o māua raka. Ka tata mai a Rowley, ka mea mai, Kei te hiahia haere Mai koe ki tōku, ki te tākaro, ko Pīriona neke atu aku kīanga atu ki a Rowley, ko tā māua pikinga ki te kura waenga, ko te noho tahi noa te kupu tika. Ehara kau ana ko te tākaro. Engari, ahakoa e hia aku kōmeke ngā i a ia, ka wareware anō. Mai i te pikinga ki te kura waenga, kua whai au kia tūpato ake au mō te āhua ōku e kitea ana e te tangata. He whakararu noa tā Rowley i tēnā mea. I tūtaki au ki a Rowley i ētahi tau ruarua ki muri. I a ia ka hūnuku mai ki tōku pae kiritata. Ka hokona e tana whaea, he pukapuka māna. Ko te me pēhea te whakahoahoa i te wāhi hou te ingoa. Ka tae mai ia ki taku kainga, ka whakamātautau i ētahi mahi hianga kore take nei, Pakoko! He aha? Kei te kumea, kumea te aha? Tō waewae! Ha! Hoi anō, i āhua aroha au ki a Rowley, ka whakaae ko au hei parirau mōna. He rawe ki a ia, he rawe ki au tana piri mai. Ko te me tino pai, kua āhei au te tukurua i ngā tinihanga mai i a Roderick i au. E mōhio anō koe ki te rāhui ake tō ringa i tō kanohi, he tohu tērā o te pohi. I, ne? Ana to kai. Engari kia hoki ki te pātai, he pohe au? Taiho, kia kite anō tāua. Rāhina. Ko kōrero ki au mō aku mahi hianga ki a Rowley. Nā, he teina tōku ko Manny. Kore rawa e whākaaetia kia mahi pērā au ki a Manny. He e āta rārauhitia ana a Manny, e Māmā rāua ko Pāpā, me te mea nei he punua ariki, kāre ia e riria. Tae atu ki ngā wā e tika ana kia riria. Riria. Inanahi nei i tuhia e ia tōna whaiaro ki te kūaha o taku rūma moe, ki te pene mai pūmau. Me taku whakaaro ka karawhiua e Māmā rawa ko Pāpā. Tēnā pōhēhē, tēnā. Aa! Ko te mea tino hoha ai au, ko tana ingoa karangaranga, Moku. I a ia e pēpē ana, Tē taea e ia te kupu prata te whakahua. Riro ana ko Papi tana ingoa mōku. E huaina tonutia ana au ki tērā ingoa. Aha ko taku tono i a Māmā rāua ko Papa kia haukoti i tana pērā. Waimarie kāre anō kia mōhio aku hoa, engari kua tata tonu te mōhio. Hari Hurita Greg, Ei, e mea ana tēnei nā mā papi. Ū, kei te hē kē pea. He tonu tonu a Māmā i au. Kia whakarite i a Manny mō te kura i ngā ata. Ka mahi parakuihi au māna, ka kawea e ia tana oko patarau ki te rūma whānau. Kua noho ki tana pō mimi kirihau. Kē mō te kēkē, ko te keke māku. Hā! He he! Ka tae ki te wā e haere ai ia ki te whare tiaki, ka puta atu te kai kāre e pau i a ia ki te pō mimi. Putua! Kei te kaha kōhete a Māmā i au, i te kore e pau o tāku parakuihi, mēnā ko ia tēnā e tahitahi ana i te kānga rere i te tau o tō pō mimi i a ata, e kore hoki ia e hiakai. Ka tatū te pānuitanga i konei, me hoki mai anō a tērā wiki. Hei kona.